ענד וועלקאם בעק! ברוך השם די לעצטע ווידעא וואס אונז האבן געהאט איז געווען ברוך השם א מעידזשער סוקסעס. היינט האב איך די זכי' זיך אראפצוזעצן מיט א איד וואס איז זייער מפורסם אין כלל ישראל וואס ער העלפט ארויס אסאך מענטשן. ער איז אדורכגעגאנגען א ביז ווען ער איז אנגעקומען צו ווי ער איז איז ער אדורכגעגאנגען זייער זייער אסאך. מיך האט ער אסאך מחזק געווען געגעבן אסאך חיזוק אין די לעצטע פֿופֿצן יאר וואס איך קען אים, און איך וויל דער עולם זאל זיך אביסל באקענען מיט אים אויף א פערסאנעל לעוול, ווער ער איז, פון וואו ער קומט, וואו די זאך שטאמט פון, וואו איז זיין גאנצע מהות פון וואס ער איז באוואוסט אזויפיל צו העלפן מענטשן אין כלל ישראל, לאמיר גיין כאפן א שמועס מיט אים ענד לעטס סי. אקעי, וועלקאם בעק טו די טו די טשענעל, און היינט האבן מיר די זכי' צו זיצן מיט א איד וואס איז זייער שטארק מפורסם אין כלל ישראל, איך דארף אים טעקניקלי נישט אינטערדוסן ווייל זיין פעיס און זיין צורה איז א צורה וואס יעדער אין כלל ישראל קען, כמעט יעדער. סאם מענטשן אויף א פערסאנעל לעוועל, סאם מענטשן אויף א פראפעשאנעל לעוועל, און סאם מענטשן איז ווייל מ'האט דיך געזען, ווייל מ'זעט דיך אויף אין געוויסע פלעצער רעדן אין פאבליק. ר' שלמה ערליך איז א איד וואס איז מפורסם צו סיי ער האט געהאלפן, ער העלפט, און פון ווי איך פארשטיי די פלאן איז נאך צו גיין ווייטער און העלפן נאך אסאך מענטשן אין כלל ישראל. סאו פירסט אוו אלל שלום עליכם. מיין היסטארי מיט שלמה ערליך גייט שוין צוריק קנאפע צען צו מער צען פלאס יאר, און אונז גיימער דא היינט אביסל אויסגעפונען ווער איז שלומי ערליך, פון ווי ער קומט, די השתלשלות הדברים, סארטן זאכן וואס איך מאך א דיסקלעימער מיט וועמען איך זעץ מיך אראפ פון אנפאנג איז עני קוועשן וואס דו ווילסט נישט ענטפערן איז נישט קיין שום חסרון פאר א מענטש צו זאגן אפילו ס'איז אויף קעמרע צו ס'איז אין פאבליק איך וויל פון דעם נישט רעדן לעטס מאוו אן טו די נעקסט טאפיק און ס'איז אקעי ס'איז פיין ס'איז דא זאכן וואס נישט יעדער דארף וויסן אלדאו מענטשן ווילן וויסן באט מ'דארף נישט אלעס וויסן סאו קודם כל שלום עליכם און איטס נייס טו מיעט יו אגעין
און.
האו אר יו? איים עקסייטעד, איים לוקינג פארווערד, איך וויל זען וואס דו גייסט עקסטרעקטן פון מיך, וואס וועסטו ארויסקוועטשן. סאו לאמיר לאמיר אביסל לעטס געט טו נאו לעטס געט טו נאו יו א ליטל ביט, אויף א לעוועל, ווייל די מטרה פון די די מטרה פון מיינע אינטערוויוס זענען, ס'דא מענטשן וואס זענען זענען אויף זייערע הויכע זענען סוקסעספול מענטשן, זענען אין א סערטען לעוועל, וואס דא איז אסאך מענטשן וואס טראכטן, ס'דא אסאך מאל בחורים אין ישיבה וואס וואס זיי זייער דריעם איז אין עט סאם פוינט צו ווערן א פאבליק ספיקער, צו ווערן א טעראפיסט, צו צו ווערן א א עסקן, וואטעווער זיי זיי זיי חלומ'ן, זיי ווילן טוהן אין זייער פיוטשער פון זייער לעבן, און מען קוקט אלץ ארויף און און מען מען האט א גאול און א דריעם אנצוקומען דארטן, זיי זענען אבער נאך דא יעצט.
סיי צו אין לעוועל פון ווי זיי האלטן אויפן וועלט, סיי צו ס'איז עידזש, ווערעווער די קעיס איז, זיי זענען נאך דא, זיי דארפן אנקומען אהער. דו ביסט געגאנגען פון דא, און ביסט אנגעקומען אהין, און איך רעד נישט, און מ'זאגט ס'איז נישט אינבאלד זיך האלטן גרויס, ביסט היינט א, ביסט א, ביסט א מענטש וואס מענטשן פארלאזן זיך אויף דיר, מענטשן מענטשן האבן קאנפידענס אין דיר אז דו קענסט זיי העלפן און זיי קומען צו דיר זאלסט זיי העלפן אין אלל קיינדס אוו אין אלל קיינדס אוו דיפרענט אינדוסטריס, גייט נישט אריינגיין אין עקזעקטלי אין וואסערע אינדוסטריס דו העלפסט אלס מענטשן באט אין דזשענערעלי לאמיר לאמיר כאפן א שמועס מיט ר' שלמה ערליך און לאמיר זעהן פון וואו ער קומט. סאו לאמיר אנהייבן וואו ביסטו געבוירן? וואו וואוינען די סאספרא? בארא פארק? אין סתם בארא פארק?
אויפגעוואקסן אין בארא פארק? אויפגעוואקסן אין בארא פארק אלע יארן.
אקעי, און ווי גרויס איז דיין פעמילי? איך האב איך אונז זעמיר זעקס יונגלעך און איין מיידל. אוה. און יא ברוך השם איך האב געלערנט אין סקווערע חדר אין בארא פארק, סקווערע שטעטל האט א חדר אין בארא פארק. אקעי.
האב איך געלערנט דארטן ביז ביז נאך שו ע קטנה.

כ'האב חתונה געהאט קאלאן, און יענע שידוך האט זיך נישט געהאלטן צו לאנג, כ'האב געהאט דריי קינדער, און נאך זעקס א האלב זיבן יאר האב איך זיך גע'גט.
כ'האב נישט געוואוינט אין לאנדאן די גאנצע צייט, כ'האב געוואוינט אין לאנדאן נאר איין יאר. אנפאנג און צום סוף. אנפאנג, און שפעטער האב איך געוואוינט אין בארא פארק צוריק. און שפעטער האט מען זיך געזעגנט און שוין, די אייבערשטער האט געהאלפן אז א יאר שפעטער בין איך גלייך א חתן געווארן און חתונה געהאט נאכאמאל. סאו ביסט צוויי מאל גלייך א חתן געווארן? יא.
ביי די אכצן אדער ניינצן אז א בחור ווערט א חתן זאגט מען ער איז גלייך א חתן געווארן. גלייך איז ווען מען גייט אריין גלייך אין די. איי וואס די לאקי וואן, איך בין געווען פון די ערשטע אין מיין כיתה.

עס איז אבער עס איז אבער א א זאך וואס דו האסט אריינגעברענגט אין אין די וועלט און אין די היינטיגע מושג פון על כפנים פון די מענטשן וואס איך דריי מיך, עס קען זיין אז ס'דא מענטשן וואס האבן נאכנישט אנגעקומען צו די זאכן, מענטשן גייען אריבער סערטען טשעלענדזשעס אין זייער לעבן, יעדער מענטש גייט דורך א טשעלענדזשעס אין זייער לעבן, יעדער איינער, ווער ס'גייט נישט דורך א טשעלענדזש, ווער ס'זאגט אז על כפנים אז ער גייט נישט דורך קיין טשעלענדזשעס אין זיין לעבן איז אדער אין דענייעל אדער ווייסט ער נאכנישט אז דאס איז א טשעלענדזש און ער האט נאכנישט ס'איז נאכנישט אנגעקומען צו די מצב ווי ער האט געפילט און געזען די רעמעפיקעישאנס וואס א טשעלענדזש האט און ער האט נאכנישט געדארפט דילן מיט די טשעלענדזש באט יעדער האט טשעלענדזשעס און וואס ס'איז היינט געווארן זייער ברוך השם און ס'איז א ממש א חסד פונעם באשעפער אז ס'איז היינט אזא דזשענערעישאן איז אז ס'איז אקעי. וואס איז אקעי?
מענטשן זענען היינט מער אקעי מיט זייערע טשעלענדזשעס. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא העלפ און ס'איז דא היינט מער די די סטיגמע פון זייער אסאך זאכן גייט אוועק. איך האב געהאט ביי מיינע צייטן איז געווען א בחור אין ישיבה וואס ער האט געהאט זיין זיין דא אויף זיין קאפ האט אים געוואקסן ווייסע האר און

סאיז איינע פון די זאכן, די רעדסט פון ארגענעזעישאנס, איך האב געהאט אין בארא פארק, כ'האב שוין געזאגט אויף מיין לעצטע אינטערוויא אויך, איך האב געהאט א ארגענעזעישאן אין בארא פארק וואס האט זיך גערופן חסדי אלעזר, וואס איז געווען, אונז פלעגן טראגן און ברענגען די בעיביס ביי ברית'ן, פארט פון די זאך איז געווען אז כ'האב געוואלט ס'זאל זיין, כ'האב געוואלט אריינברענגען א מושג פון א ארגענעזעישאן וואס איז נישט פאר ווען א מענטש איז אין א צרה, מאכסט א ברית, קענסט דאך עפארדן די מיליאנען, אלעס פיין און וואויל, ער דארף נישט, ער דארף נישט קיינער זאל אים צאלן די ברית, ער דארף נישט גארנישט, ווער גייט ברענגען די בעיביס, אלץ דער פעטער וואס איז אריינגעקומען פון מאנסי, אט די האסט דאך א קאר, גיי ברענג, סאו איינער קען נישט זיין ביי די דאווענען פארדעם אדער איינער קען נישט זיין ביי די סעודה נאכדעם, סאו און כ'האב געזאגט נאכדעם, איך וויל זיין פארט פון דיין שמחה ווען ס'גייט דיר גוט ווען דו ביסט העפי, סאו בעק טו די, ס'איז דא היינט ארגענעזעישאנס, סאו ס'היינט אזאך אז מ'רעקאגנייזט און מ'רעדט פון פראבלעמס. אז ס'דא א ארגאניזעישן פון דעם מיינט אז ס'דא מער ווי אז א גרויסע פראצענט מענטשן ליידן אויף די זאך, ממילא ווערט עס נארמאל, איט נארמאלייזעס איט. נארמאלייזעס איט. וועגן דעם האב איך געעפנט אחים בדרך, ווען איך האב געעפנט אחים בדרך די ארגאניזעישן פאר פאר די גע'גט'ע יונגע לייט, ס'איז געווען פיר חברה, איך, יואלי בראך, יואלי שלאב און יעקב יוסף עסטרייכער, אונז האבן עס צוזאמען געעפנט, און די ערשטע מיטינגס איז געווען אין מיין סטאר, כ'האב נאך געהאט א סטאר און אויף די פיפטי ניין און

איינמאל האט זיך געמאכט די ארגענעזעשאן וואלט איך געוואלט מאכן שבת מיט איווענטס און אן עפעס געבן ממש איך בין געלעגן אין דעם ראשי וריבו איך האב אריינגעלייגט אייגענע געלט אין דעם און צייט און כוחות און אלע פון אונז און ס'האט געמאכט ריזיגע שבתים ממש ברוך השם די ארגענעזעשאן גייט נאך אן שטארק אבער אבער ס'איז געווען אנדערש דעמאלטס ס'איז געווען אביסל אויף א העכערע סטענדערד אין די ערשטע פינף זעקס יאר ווען ס'איז געווען אויף מיינע פלייצעס און ס'איז געווארן א יונגערמאן ס'איז נאך אלץ נישט באטאמט אבער. אקעי, ער איז גע'גט'ט און א צווייטער האט נישט קיין קינדער, איך מיין יעדער האט זיך זיינע נסיון, ס'איז נישט געווען די סטיגמא אז ווייל ער איז גע'גט'ט איז עפעס ראנג מיט אים, ווייל ער האט נישט קיין קינדער איז עפעס ראנג מיט אים, ווייל ער איז קראנק איז עפעס ראנג מיט אים, ס'איז געווארן אויס עפעס איז ראנג מיט אים, איך ווייס נישט, מען האט זיך גע'גט'ט איך ווייס נישט פארוואס, איז דאס האט אוועק גענומען די סטיגמא, דאס מיין איך צו זאגן אז ארגאניזעישאנס אז ס'געשענט אזא מצב, כ'דענק אז די ערשטע איווענט איז געווען אויף א שיף אויף א באוט,

אלס אה אקעי ס'איז דא ס'איז דא גע'גט'ע מענטשן זאג איך אזוי איז דא פאר גרושות אנדערע ארגענעזעישאנס מיין ווייב איז זייער אינוואלווד סיסטער טו סיסטער ס'איז דא ס'מאכט עס נישט אקעי נישט אז מענטשן גייען זיך גרינגער גט'ן ווייל ס'דא ארגענעזעישאנס מ'געט זיי נישט אזויפיל סופארט אז זיי זאלן זיך וועלן גט'ן מיינט צו זאגן אז איינס זיך גט אויך ס'איז נאך א א מצב אין כלל ישראל די פראבלעם איז די אלע וואס האבן חסרונות וואס האבן א א פראבלעם אין זייער לייף א טשעלענדזש אין זייער לעבן וואס ס'איז נאך נישט דא קיין קיין ארגענעזעישאן פאר דעם וואס זייער ווייניג מענטשן ליידן פון דעם און ס'איז א גרויסע געליידאכטס פאר זיי איז עס סאך מער פעינפול. ס'דא עני פון דעי קיינד זאכן וואס די קומט דיר צו קאפ וואס די וואלסט געקענט שערן אין פאבליק אדער ס'איז נישט עפעס? העלאפישיא,
האסט גערעדט וועגן די ווייסע האר פריער, האב איך געמיינט ס'איז זייער אסאך מענטשן וואס פארלירן די האר אינגאנצן, און ס'איז א וויירוס, ס'איז נישט גארנישט ראנג, די מענטש איז געזונט, ס'איז דא א געוויסע פערסענטעדזש מענטש וואס האבן עס, אסאך מאל באקומט מען עס אלס בחור, אסאך מאל אלס יונגערמאן, אסאך מאל אלס מיידל, אסאך מאל עלטער, אסאך מאל קומט עס פאר לייף אן און אף, אסאך, כ'בין נישט אזוי באקאנט אין עס, ברוך השם, באט ס'איז דא וואס באקומען עס, און די וואס האבן עס, איז דאך א מורא'דיגע בושה אויפצואוואקסן אין חדר אין ישיבה נישט האבן קיין טראפ האר, און און ווען ס'וואלט געווען אן אפיציעלע ארגענעזעישאן מיט א נאמען מיט א זאך וואלט עס געמאכט פאר די מענטשן גרינגער, דאס טראכט איך, און אזוי וכדומה, כ'וויל נישט. רעדן פון אלע מיני ענינים, באט ס'איז דא גענוג זאכן וואס ס'איז נאך נישט דא קיין ארגענעזעישן פאר דעם, און יא, סאו. און היינט צוטאגס וואס איך פארשטיי ביסטו בעיקר עוסק אין העלפן מענטשן אן א וואן אן וואן, טרעפסט דיך מיט מענטשן און וויאזוי ביסטו וואס וואס האט דיך אהין געברענגט צו די. וואס האט מיך אהין געברענגט? אקעי סאו פון דיין אינטראדאקשען ווען דו האסט אנגעהויבן אונזער שמועס היינט האסטו געזאגט אז אז ס'איז דא איינער וואס איז יונג און ער קוקט ארויף א עלטערע מענטש איינער וואס איז פעימאס און איז באקאנט און מענטשן רעדן זיך דורך מיט אים און און א מענטש זאגט פאר זיך איך וויל אויך אויפוואקסן איין טאג איך וויל אויך זיין פעימאס איך וויל אויך אויפטוען אויף די וועלט איך וויל אויך האבן גרויסע סטעטוס און און און און פאוער איך ווייס ווי מענטשן רופן עס אדער אדער וויסנשאפט און אלע זאכן איי מאסט סעי איי נעווער פלענד פאר עני אוו דיס, איך האב קיינמאל נישט געפלענט פאר די אלע זאכן, איך האב קיינמאל נישט אין מיין לעבן ארויף געקוקט, איך קען איך קען מיך צוריק דערמאנען ווען איך בין געווען זייער יונג, איך געדענק נישט צו איך האב אמאל געהאט עני פון די מינע פלענער אין מיין קאפ, ס'איז קיינמאל נישט דורך מיין קאפ אז איך גיי זיין עלטער, איך קום פון זייער א שטילע פעמילי, מיין טאטע עליו השלום איז געווען זייער דער שטילסטער מענטש אין בית מדרש, און אונז זעמיר געווען מער לעס נישט געווען קיין היי סטענדערט קיין עווערעדזש פעמילי באט קיינמאל נישט אויפגעוואקסן מיט מיט עקסטערע געלט אדער עקסטערע כ ל גארנישט עקסטער ס'איז געווען א רעגולער פעמילי סאו איך האב קיינמאל נישט געהאט די דיזייערס סאו די ריזען וואס איך בין דא יעצט וואטעווער איט איז איז ווייל די אייבערשטער האט מיך אנגעכאפט ביי די אויערן און אהערגעשלעפט ער האט מיך דורכגעלייגט זייער אסאך נסיונות אין מיין לעבן זייער אסאך טשעלענדזשעס פערסאנעל טשעלענדזשעס און יעדע טשעלענדזש האט ארויסגעשלעפט האט עקסטרעקטעד פון מיך, איפה אחרי חיים יעיץ צו בכיש גדול, ער זאגט ווען די אידן זענען געווען אין מצרים בחומר ולבינם זאגט די זוהר הקדוש בחומר דו קל וחומר, ולבינם איז ליבון הלכה, וואס האט קל וחומר ליבון הלכה צו טון מיט זיך, ווען א מענטש גייט אדורך א שוועריקייט באקומט ער אסאך ברירן, ער באקומט קלעריטי אין זיין ברעין, ווייל ער דארף ער דארף אסאך, ער איז אין ענגוויש און ער וואנטס צו, ער וויל, ער איז אין פעין, ער וויל ארויסקומען דערפון, ער איז קאנסטענטלי, זיין ברעין גייט אריין אין אווערדרייוו אין א אנדערע, אין א אנדערע פלאץ, נישט דווקא אין אווערדרייוו, ס'גייט, ס'ווערט עקסערסייזד, און איך מיין אז די טשעלענדזש וואס איך בין אריבער אין מיין לעבן האט מיך געצווינגען צו צו טון זאכן, און איך מיין אויך ווייל כ'בין געבוירן מיט א מיט א מענטש איך בין א עמפאט, א עמפאט איז א מענטש וואס פילט יעדעמס פעין, איך האב אייביג געפילט יעדעמס פעין, כ'דענק אין חדר כ'בין א קליינע אינגל כ'האב געהאט מיין ריסעס כ'האב עס אייביג געגעבן פאר די אנדערע קינד ס'האבן נישט געהאט קיין סנעקס, ס'איז מיין נעיטשור ס'גיבט זיך נישט קיין שום קרעדיט, מיין טאטע איז געווען אזוי ס'האט זיך גע'ירש'נט. און מיין מאמע איז מיר אויך נישט אינטערסטעט און אויך זייער א גוטער סאו ס'איז ביי נעיטשער און נאך באריבער זאכן בכלל וועגן דעם איך געפט אכט ביי דרך איז טאקע איך קען נישט זעהן מיינע ברידער זענען זענען אין מצרים און איך און איך זיץ מיך דא אין מדיין און אדער אין בית פרעה ניין איך דארף ארויסגיין איך בין איך בין דער נעיטשער סאו דא האט מען געמאכט דאס און אזוי האט זיך אנגעהויבן נאך ארגענעזעישאנס ברוך השם כ'האב אסאך ארגענעזעישאנס וואס כ'האב אוועקגעשטעלט און דאן שפעטער בין איך אריין זיך אפישעלי טרעינען צו קענען העלפן מענטשן אין געוויסע מקצועות, ביקאוז איי ריעלייזד דעט כלל ישראל העז א ניד, איך מיין און און דאס גערעדט אז איך בין נאכנישט רעדי, איך בין נאכנישט דאן, איך מיין די אייבערשטער צילט איך בין מתפלל יעדן טאג צום אייבערשטער איך זאל קענען טון נאך, איך האב נאך א גרויסע ליסט וויטש איים נאט גאנע טעל יו נאו, אבער איך האב נאך א ליסט פון זאכן וואס איך וויל נאך טון. און די אייבערשטער זאל מיך העלפן און געבן די זכות איך זאל עס קענען טאקע טון, ביקאוז כלל ישראל איז ביוטיפול און אמעיזינג און מ'האט אנבעליוועבל ארגאניזעישאנס מיט גוטע זאכן באט דעי סטיל מיסינג קווייט א פיו סיריעס העלפ אין געוויסע זאכן ענד ווער גאנא דא איט וואן פאדקעסט עט א טיים, וואן ארגאניזעישאן עט א טיים, וואן דרשה עט א טיים, היינטיגע צייטן רעד איך פֿיר פינף מאל א וואך

און איך מיין איך מיין אויך ס'איז די נסיונות פון מיין לעבן, און און און געוויסע נאלעדזש וואס די אייבערשטער האט מיר געגעבן א מתנה, מורא'דיגע מתנה וואס הייסט ספרי חסידות, ענד איך בין אדיקטעד, איך בין איך בין אינפעטואעיטעד מיט חסידות, זייג לייק אויב האסט געווען אמאל די די די געהאט אזא קוועשטשענעיר אויב דו קענסט זעהן איין מענטש פון אלע דורות וועלכע מענטש וואלסטו געוואלט זי איך האב אייביג געשריבן בעל שם טוב סאיז דאס נאו איך האב בכלל נישט צעהן רבי שמעון בר יוחאי און די אריז ל און יעדער איינער באט אויב מען געבט מיך דריי איז עס די דריי וועם איך וויל זעהן די ערשטע איך וויל זעהן יעדעם איך וויל זעהן אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד און איך וויל אויך זעהן מיין עלטער זיידע איך וויל אויך זען מיין טאכטער וואס כ'האב פארלוירן, איך וויל זען אסאך זאכן, באט די פירסט וואן איז גאנא פאפ אפ אין מיי וועם איך וויל זען לייק וואס זאגט דער רעדעכיל לגבי גדולי ישראל? יו וואנט מיט יור הירא זאגט מען אויף ענגליש. מיי הירא איז די בעל שם הקדוש נאו דאוט, איך האלט ער איז די מאסט מיסאנדערסטוד און מאסט פאוערפול. די רבי וואס וואס מוהר א גענעמט וועט קומען משיח אמת א כוס מים כשיבוצו מען עס איך חיצו ענד ס'איז נישט גענוג אנדערסטוד ער גענעמט גיב איך אסאך שיעורים אין חסידות ענד איך בין נישט סטאק צו איין קאלער חסידות איז איז איז איז איז א לייט באשעמט אויף די ארט שבעת הימים און די נעמסט א לייט די שיינטס עס אויף א אויף א קריסטעל זעסטו קאלערס יא אזוי סאך מיט די שענדעליר מען זעט אלע קאלערס ס'הייסט א פריזם פי אר איי עס עם א פריזם איז ווען די נעמסט א לייט שיינסט אויף דעם אזויווי א קריסטל, ס'איז צוטיילט די לעקטער קומט ארויס אלע קאלערס, אין יעדע לייט ליגט אלע קאלערס צוזאמען, ווען מ'צוטיילט איז אנדערע קאלערס, בשם מקושקע א אור, א ליכטיגקייט, א קלעריטי, א קלארקייט, א דערהויבנקייט, א העכערקייט, קדושה, און אלע תלמידים האבן עס גענומען אנדערע קאלערס, חבד איין קאלער, ברסלב א אנדערע קאלער, אנדערע א מיקס פון קאלערס, און איך בין אייביג געבליבן אין די סענטער, איך קען נישט זיין סטאק צו נאר תורת חבד ווי א חבדסקער, אדער צו זיין א ברסלב'ער נאר תורת ברסלב, אדער אדער טשערנאביל אדער קארלין אדער אלע קאלירן וואס איז נאר דא דורך דורך די, איך לערן א בראד ספעקטרום, איך גיי נישט זאגן איך לערן אלע, באט איך לערן א גרויסע בראד ספעקטרום פון תלמידי בעל שם, און איך זע אלע ענסערס דארט, און שפעטער ווען איך האב מיך געלערנט קורסעס אין סייקאלאדזשי געוויסע זאכן, עס איז זיך ממש, און און און דארט ליגט די ענפער, דארט ליגט די ענפער, און עס איז ממש א שאד, איך מיין. ס'איז היינט מער איינגעפירט אין ישיבות, אין זייער אסאך ישיבות און זייער אסאך קרייזן וואו עס איז דא אפישעל, אפישעלי שוין היינט סדרים און ספרי חסידות, ס'איז דא, ס'איז דא היינט זייער אסאך ישיבות און זייער אסאך קרייזן וואס ס'איז שוין היינט דא, מען לערנט אפיציעל שיעורים אין ספר חסידות, צו ס'איז כל מיני זאכן, ס'ווערט מער צוריק אריינגעברענגט די נושא פון חסידות. הלוואי, באט חסידות איז בעיסיקלי, ס'איז, ער זאגט דיך, חסידות נעמט דיך פון קבלה געוויסע זאכן, יא, דער בעל שם טוב האט נישט געוואלט יעדער איד זאל לערנען גאנץ קבלה, ער האט ארויסגענומען געוויסע זאכן וואס העלפט אונז ווערן נענטער צום אייבערשטן פון תורת הקבלה, און האט עס ארויסגעברענגט. סאו בעיסיקלי ס'איז אונזער עסענס, אונזער גאנצע סייקאלעדזשי, די גאנצע עקזיסטענץ פון א מענטש, דאס איז די סודות, דאס איז פון וואס ליגט ביהיינד עפעס, איז איך איך איך דיל מיט מענטשן וואס האבן עקזייעטי און אנדערע מינע יו נאו טערעפי זאכן, און און איי סי קלעירלי אז א גרויסע פערסענטעדזש פון אישוס וואס מענטשן האבן איז איז זיי האבן א פארקרומטע השקפה. אויב איינער האט א השקפה פון פון איין רב אין חדר האט אים געזאגט אז דו גייסט פלאקערן אין גיהנום אזוי דו טוסט אזוי און אזוי, די עבירה און יענע עבירה, און די אייבערשטער דארף נישט דיין תפילה אויב דו טוסט עבירות, און מיט דעם מויל ווי דו רעדסט לשון הרע גייסטו דאווענען, און און די אלע מיני זאכן, די נעקסטע יאר א צווייטע רבי זאגט א אנדערע דרשה אינגאנצן די רבי, קיינער האט נישט קלאר זייער השקפה יעדער רעדט נאר, סאך קענסט האבן עלטערן וואס זענען אזוי קאנפיוזד ער הערט אויס אלע מיני. איך מיין ווי איך פארשטיי וויאזוי איך קוק עס אן איים סארי איך האב זיך אזוי ארויס גערעדט, באט ס'איז די מלמדים בעצם איז נישט ס'איז נישט קיין השקפה מען הייבט אן אריינגעבן די קינדער נעמען עס אן אלס א השקפה און פאר דעם דארפן אונז עלטערן און מלמדים זיין אסאך מאל קעירפול וואס מען זאגט פאר קינדער ביגער זיי גייען עס אפטייטשן אלס א השקפה באט אסאך מאל מלמדים זאגן די זאכן פשוט ווייל זיי זוכן צו זען ווי מען קען קאנטראלן די קלאס סאו עס איז א טאקטיק. סאו דאס איז א פראבלעם סאו לאמיר זאגן א מענטש ראנט א ביזנעס און ער סעט אויף א סיסטעם וויאזוי די ביזנעס לויפט, וויאזוי ארבעט ביי אונז קאסטומער סערוויס, ווען גייט מען ארויסגיין פון אונזער וועג צו סעטיספייען א קאסטומער, ווען נעמט מען ריטורנס, ווען נעמט מען נישט ריטורנס, וויאזוי ארבעט די אינסייד, וויאזוי ארבעט אלע פארט, די אדווערטייזינג, ער האט קריעטעד א סיסטעם, ער וואטשט עס, ער פראטעקט עס, און ער ארבעט מיט מיט דעם. מוסדות, זייער אסאך פון אונזער מוסדות, ס'איז א סיסטעם אבער ס'איז קיינמאל נישט, דאס הייסט ווען איך וואלט געאונט א מוסד, א תלמוד תורה, איך בין שוין געווען אויף די באורדס פון אפאר תלמוד תורה'ס, באט ווען איך וואלט געהאט מיין אייגענע מוסד,

בני מחשבה טובה צב ע זרז ע אש קודש אמרה קודש בני מחשבה טובה איך האב אלע ספרים דא און און ער האט געווען א גרויסע בעל השקפה געהאט א עכטע חסידישע השקפה געווען א אייניקל פון ר' מיילעך א אייניקל פון פון פון קאזשניץ ער איז געווען זייער א אינטערעסטינג מיקס ער געווען זייער פיסכאלאגיש געווען א גרויסע צדיק א געוואלדיגע תלמיד חכם געזעצט ער געווען א חסידות אינדערהיים און א ש ס ממש אזוי ווען היטלער הרג'ט אים און זשענעל עלעקטירט די מלחמה וואלט ער געווען די גרעסטע, איך האלט ער וואלט געווען די גרעסטע מנהיג עס איז ער געווען יונג, געווען אין די פופציגער דאכצעך מיר ווען ער איז אוועק ווען מען האט אים געהארגעט, ער וואלט אוועק געשטעלט דא אין אמעריקא אדער אין ארץ ישראל, מן הסתם וואלט ער געהאנגען אין ארץ ישראל אויב זיי האבן ליב געהאט ארץ ישראל לכאורה איך ווייס נישט, וואלט ער געהאט די גרעסטע חסידות נאובאדי וואלט נאובאדי וואלט ביעט הים. וועגן א רבי וואס האט פארשטאנען ווען זיין כמעט קוויטלט צו אים האט ער קודם אויפגענומען די קינד נאכן די בחור נאכן די טאטע ער האט געזאגט קינדער דארפן ביים טיש זענען די ווען די קינדער געזעצן ביים דאווענען זענען אלע קינדער געשטאנען בעק פון אים און ער האט זיך ארום געדרייט און ער האט געשמייכלט צו זיי ס'איז עפעס א איינצעלע תלמיד וואס האבן איבערגעלעבט די מלחמה גאנץ פיזעצל האט מען דאך אויסגעהארגעט דארטן אין פוילן אוי דא איז דא אסאך צו רעדן אויב מען לערנט זיינע ספרים ער האט א פול קאמפליט סיסטעם וויאזוי ער קוקט אן יצר הרע וויאזוי ער קוקט אן על פי דרך החסידות, זיין קאלער, וויאזוי מען קוקט אן עולם הבא, וויאזוי מען קוקט אן א איד וואס איז נישט קיין אזא גרויסע צדיק, וויאזוי מען קוקט זיך אליינס אן, וויאזוי מען טראכט נאך אן עבירה, וויאזוי מען טראכט פארן עבירה, וויאזוי מען איז זיך מתגבר אויפן יצר, וויאזוי, ער האט געהאט א קאמפליט קלארקייט, און ווען איך האב, מיין דריעם איז צו מאכן אזא ישיבה און עווענטשעלי אזא אהבת תורה, ווי, און איך וואלט, די מלמדים וואלטן זיך געדארפט פארהערן יעדע וואך אז זיי האבן געלערנט, איך וויל וויסן אז זיי לעבן אין די השקפה און גיין בכיוון די השקפה. איך האלט איך בין געווארן זייער קאפיוזד אין מיין חדר יארן, איך האב געהאט איין סאטמארע מלמדי סקווערע חדר, א וויזשניצע מלמדי סקווערע חדר, אפילו צווישן די סקווערע מלמדים האב איך קיינמאל נישט געהאט קיין קלארקייט אין זייער השקפה. זאגט ער ווען דער סאטמארער רבי פארקויפט די סקווערע רבי און ער רעדט פונעם רעבן רעדט ער נישט מיט דעם זעלבן קאך ווי א סקווערע אינגערמאן? ניין, ניין, מיך שטערט נישט דער חלק.
עטליעסט די השקפה וואלט געווען אלעס געפאוקעסט אין איין לעין. ניין, ניין, בכלל, אין סאטמאר רעדט מען סאך מער וועגן עבירות, מען רעדט סאך מער וועגן וועגן נישט טון עבירות, אין סקווער רעדט מען סאך מער וועגן יא טון מצוות. ס'איז א טאטאל דיפרענט השקפה. סאו, דא דא דא לייגט מען דאך די די עמפעסיס איז עשה טוב, עשה טוב, ווי מ'האט אונז אויסגעלערנט, און דארט לערנט מען אז עס איז איסור מרע. קוקן אויף די חסידות פון ספרים איז איין קמח איין תורה, איין תורה איין קמח, לייק וויאזוי געוויסע חסידות פון ספרים האבן געקאכט די עיקר איז סי' מרור, געוויסע חסידות פון ספרים האבן געזאגט ניין די עיקר איז עשי ת, די טוסט גוט אז ס'מיינט נישט שטיקל עבירות, ס'מאכט א דיפרענס, קען זיין די מענטש וועסט אים אפשטעלן די גאנץ פרעג וואס איז דיין השקפה ער וועט נישט וויסן, אבער וועסט אים געבן א פרעג א זאך, האב איך טו יעצט אן עבירה אזוי וואס דארף איך, סאו מענטשן ביטן זיך אליינס אויף, זיי זענען אליינס סטריקטן זיך אליינס, זענען אליינס קאנפיוזד, פאר איין זייט פארגעבט ער זיך פארן טון א עבירה, פאר איין זייט פארגעבט ער זיך נישט, ס'איז א ס'איז א ערבוב, ס'איז א נישט ס'איז זייער קאנפיוזינג, און דער איינער וואס איז א בעל השקפה וואס ליגט נשיגה, רעבי איך בין אזא מענטש איך ליג אין השקפה, סאו איי קען הענדל ווען א מענטש רעדט א דרשה, איך ווייס גלייך פון ווי ער קומט. עס הערן הרב אביגדור מיללער'ס שירים, איך האב געהערט אסאך פון זיינע שירים גראדע אויכעט, מיין טאטע האט זיך געקאכט צו זיינע שירים, און ער האט געזאגט אז די אייבערשטער דארף נישט דיין תורה און די אייבערשטער דארף נישט דיין מצוות, ער האט דיך עס נאר געגעבן אז דו זאלסט קענען ווערן נאנט צו ווערן צום אייבערשטן. עפעס טוב פאר קדושת לוי איז, די אייבערשטער דארף דיין תורה, דו געבסט אים א נחת רוח, די אייבערשטער האט האט האט, דו טוסט כביכול א טובה פארן אייבערשטן, די אייבערשטער וויל נאך א איד זאל לייגן תפילין, ווען דו טוסט אן תפילין ברענגסטו אראפ אור עולמות אויף די וועלט, און דו קנעקסט אידקייט צו וו ק. סאו ווען א איד, חסידישע איד, לערנט חסידישע ספרים וטוט דארט תפילין ווייל די רבונו של עולם האט נחת רוח פון מיך, די אייבערשטער האט דאך געזאגט טו תפילין, שכוח פארן באקומען די אייבערשטער די אפערטונעטי, און און דער וואס הערט הרב אביגדור אדער די אנדערע ספרים, זאגט איר איך דארף נישט דאס דינג ביי צלם השם, טענק יו פאר געבן מיך די, ס'איז ביידע אמת און ס'איז נישט קיין תרתי דסתרי בעצם ווען מ'טראכט טיף, וכדומה וכדומה וכדומה וכדומה וכדומה. סאו איי וואלד וואנט, און און און איך מיין משיח זאל קומען אסאך שנעלער, אסאך פארדעם, באט. אויב חס ושלום די ווירוס גייט נאך אנגיין און מיט די אייבערשטענס הילף כ'וועל האבן די מעגליכקייט, ס'איז בעצם נישט קיין סתירה. א מענטש זאגט פארן אייבערשטן, א מענטש פילט פון איין זייט אז אז די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט כדי איך זאל קענען אנטון תפילין, און אין די זעלבע צייט. אז כדי איך זאל וואס?
אז איך זאל אנטון תפילין, אז איך זאל טון א מצוה. א א א א צ ס אז דו זאלסט טון א מצוה, אז ער הייסט זיך טון א מצוה וועגן וואס?
באשעפער, הייס זיינע קינדער טוהן מצוות פון וואס איך ווייס און גענעך בין נישט קיין גרויסער תלמיד חכם איז ווייל דאס איז פארט פון די נחת רוח וואס דער באשעפער האט פון זיינע קינדער. יעצט האסטו געענפערט ווי א חסידישע איד. און ווען דאס פרעגן ר' אביגדור מילער אדער אנדער ליטווישע גאון זיי זאגן אז ניין די אייבערשטער האט נישט קיין נחת רוח פון דיין תפילין. דו האסט א נחת רוח, דו ביסט דא אויף דער וועלט, אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט, ער קען לעבן אן דער וועלט, ער האט געמאכט דער וועלט לראות הקדוש ברוך הוא צדקת את ישראל, און ולפיכך החיוב להם תורה ומצוות, ער האט דיך געגעבן תורה און מצוות זאלסט האבן א וועג וויאזוי צו קאנעקטן מיט אים, סאו דו זאלסט אים זאגן שכוח פארן מחי' אים די אפארטוניטי, ס'איז ביידע אמת, כ'ווייס נישט צו מיר אריינגיין אין די טיפע השקפה. אמת, באשעפער האט מיר געגעבן די אפארטוניטי אז איך זאל אים קענען מהנה זיין, איך זאל זיך קענען קאנעקטן מיט אים, און בשעת אבער ווען איך טו עס, האט ער א הנאה דערפון אמת. אויך. אקעי כ'וועל דיר געבן א אנדערע עקזעמפל.
אקעי גוט. כ'מיין ס'האב שוין גענוג גערעדט אויף דעם ווייל וואס ס'געט אונז קען מען זיך. אקעי. כ'וועל דיר געבן נאך איין עקזעמפל. וואס מאטיוועיטס דיר דיין קינד אדער וואס מאטיוועיטס דיך אליינס אז זאלסט טון מצוות און מעשים טובים? איז ווייל דו לויפסט אוועק פון פון שלעכט, פון פעין, אדער דו לויפסט טאורדס געין? יעדע זאך וואס א מענטש טוט אויף די וועלט איז אדער ווייל ער גייט אוועק פון פעין,

אדער אדער זעץ דיך אויף א קאר ווייל דו ווילסט זיין קאמפארטעבל. יעדע זאך וואס א מענטש טוט, ער גייט אריין אין ארבעט, ער גייט דאווענען, ער גייט אוועק, ער טוט מצוות מאסדער ווייל ער וויל אוועקלויפן, ער וויל נישט גיין אין גיהנום, אדער ווייל ער וויל יא גיין אין גן עדן, ער וויל ער וויל טון נחת רוח ביים אייבערשטן, אדער ווייל ער וויל נישט זיין אויף די אייבערשטענס בעד סייד. חסידישע ספרים זייער געפאוקעסט אויף אהבת השם סאך מער ווי יראת השם. אוודאי דא יראת השם, אוודאי ראשית חכמה יראת השם, מען הייבט אן א וואויס שוין דארף מען אנהייבן מיט יראת השם, א פיצי, די עיקר תכלית וואס דרייווט א איד זאל גיין אין בית מדרש דאווענען זאל גיין לערנען טו חסד מעשה טוב ווייל ער וויל ער וויל זיין נאנט צום אייבערשטן.

איך שלאג זיי קיינמאל נישט, איך שלאג נישט מיינע קינדער, איך כמעט פאניש זיי נישט, נישט ווייל איך קען נישט, ווייל איך קען יא און זיי ווייסן ווען איך וויל גיי איך זיי שטארק פאנישן. זיי ווילן זיין אויף מיין גוטע זייט, איך בין אזוי נאנט מיט זיי, איך בין אזוי גוט מיט זיי, אונזער רילעישאנשיפ איז בעיסד אויף אהבה, אוודאי דארף זיין אביסל יראה, ווייל אויב ער איז אין א בעד מוד היינט, ווייסט ער אז אפילו ער גייט טון אזעלכע ע כ האט ער געהאט תחפושת פון די רבי מארגן נישט צו קויפן די זאך וואס ער געוואלט איך זאל אים קויפן. באט וואס איז בעיס די רילעישענשיפ? ס'האט דאך א מאן א ווייב, די גאנצע רילעישענשיפ איז בעיס ער שיינט צו זיין ווייב ווייל טאמער נישט גייט זי אים אפגט'ן, ווייל טאמער נישט גייט זי זיין באליידיגט און ער גייט נישט האבן צו וועם צו רעדן. ניין! די רילעישענשיפ איז געבעיסט אויף אהבה. פרענדס און בעסמעדריש. פרענדס און בעסמעדריש ווי מ'גייט נאר. איך וואק נישט אויפן גאס ווייל איך וואק אויפן גאס און איך דער מענטש וואס וואקט מיך אריבער איך געב אים נישט קיין איך האב אים נישט געגעבן א זעץ אין קאפ פארוואס ווייל איך האב מורא אז ער גייט מיך צוריק זעצן ווייל איך פיל עס נישט אמת אמת. מען פירט זיך אויף ווי נארמאלע מענטשן ווייל מען האט אונז געגעבן די חינוך איך האב עס געזען ביי מיין. איך רעד נישט וועגן זיין נארמאל איך רעד יעצט וועגן דיין דיעפ אינער פילינג. זיין ווען איך זאג זיין נארמאל איז עס אין אין יעדע פלאץ איז אין א דיפרענט זאך איך בין אין א רום אליינס און ס'ליגט דא געלט אויפן טיש און איך וויל עס נעמען איך נעם עס נישט

ווען די באשעפער וואטשט און און לויט געוויסע ספרי חסידות וואס איך גיי נישט דארט אריינגיין יעצט איז דא וואס יענער זאגט אז די וועלט איז בעצם די גיהנום עס איז נישט דא קיין גיהנום אויף יענע וועלט עס איז דא שיטות אין דעם איך גיי נישט מיט דעם סכום אריין מען גייט אפשר מאכן א שיעור חסידות דערמיט אפשר א דיפרענט טיים באט באט דער איז רייט און ראנג און וויטין די ראנג און וויטין די רייט דער איז א לאט אוו יא דיפרענט אבער דיעפ קאלערס. דאון דער איז א ריזען פארוואס א מענטש וויל זיין רייט און א מענטש וואס א מענטש קערט נישט צו זיין ראנג די ענד אוו די דעי ווען א מענטש קומט אריין אין א צימער און ס'ליגט א בינטל געלט דארטן, איז דא איינס פון די צוויי ריזנס ער האט עס נישט גענומען. דיעפ דאון, איך האב אזוי ליב דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער געבט אים אזא צער אז איך האב געטון עפעס ראנג, איך וויל נישט ר'רולינען מיין רילעישאנשיפ מיט דער אייבערשטער, איך בין אזוי נאנט מיט אים, איך האב אזוי ליב דער אייבערשטער איך וויל אים נישט מצער זיין, און א צווייטער, דער אייבערשטער גייט מיך פאנישן, איי דאונט וואנט הים טו פאניש מי. איך וויל נישט, איי דאונט וואנט טו געט אנטו היס בעד סייד. די באדיטשווא ר' זאגט טאקע, די סוף ספר אין פרק אבות דאתן זאגט ער אז

איז ער האט מורא אז ער גייט פארלירן די אהבה. יעס, איזנט דעט ביוטיפול?
דאס איז דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע קאנצעפט, דאס איז א זאך בעצם א בחור וואס הערט אויס די די שמועס קען פון דעם, דאס איז איין זאך וואס מיין איך וואס איז א בחור קען אוועק נעמען פון דעם, ביסט אין ישיבה די וועסט די די פארוואס טוסט עס?

אז באשעפער האט מיך מוחל געווען דאס איז זייער א זייער א שווערע זאך. ס'אווארט פון די בית ישראל, א באקאנטע ווארט, די בית ישראל פון גער האט געזאגט אז מוצאי יום כיפור דאוונט מען מעריב גלייך דורך די עולה און מען קלאפט סלחלוני, פרעגט וואס קלאפט מען סלחלוני, מ'האט דאך אגאנצן טאג על חטא, קיינער האט נישט קיין עבירה געטון צווישן כל נדרי, זאגט ער מען קלאפט סלחלוני אז דו גלייבסט נישט אז די אייבערשטער האט אנגענומען דיין תשובה.

רבונו של עולם איים סארי, יו דאן! יו דאן! דאס אז דו לעבסט אין א גילט פון זאכן וואס דו האסט געטון צען יאר צוריק און פינף יאר צוריק, דאס קומט פון די קריסטשענס, דאס קומט פון כ'ווייס נישט וואו, ס'קומט נישט פון אידישקייט. אונז דארף מען גלייבן באמונה שלימה, און אויף די געוויסע עבירות שטייט אין די רמב ם איז די אייבערשטער נאר מוחל יום כיפור, די עצם יום כיפור איז מכפר, און געוויסע עבירות איז די אייבערשטער נאר מוחל אויב מ'איז זיך מתוודה אויף יום כיפור. סאו וועגן דעם יום כיפור איז פיין די פאר עבירות וואס

איך האב געלערנט אין בעלז, און יום כיפור די איין יאר האט מען געענדיגט, איך מיין ס'געווען א שעה אהאלב צו צוויי שעה נאך רבינו תם, סאו ביי די בעלזע זמן, בעלז און ארץ ישראל האט געהאלטן, געוויסע זאכן האט מען מיקל געווען, וואטעווער, די בעלזע זמן רופט מען עס געווען פופציג מינוט נאכן שקיעה, איז געווען, דא האט מען געהאלטן מיטן נילע, אנפאנג נילע, צוגלייך פאר חזרת השץ פון נילע, האט מען זיך אפגעשטעלט, ס'איז געווען שטיל, און ס'איז געווען דארטן די גאב ד אין בית מדרש דארטן שלמה אינדורסקי האט א וואויס ער האט געמאכט געשטאנען אונטן אין פאליש און ער האט געמאכט הבדלה הערסטו מען האט עס געהערט ביז ביז די אנדערע עק שטאט האט מען עס געהערט ער האט אזא אזא פאוערפול וואויס און מ'האט אויסגערופן אז ווער ס'ווילט שוואך זאל ארויסגיין אויספאסטן. איך בין ארויס געגאנגען אויספאסטן, און איך בין צוריק געקומען נאך פון צו נילע, ביי ווייסט מיט א פילע מאגן, נילע איז שוין, ס'איז שוין נישט שרייען דעם, וויאזוי זאגט מען, דעם שמע ישראל, ס'איז שוין נישט, און ס'האט מיך געפילט גילטי, און נאך נאך יום טוב מיט צוריק אין ישיבה, מ'האט געהאט א מגד שיעור דארטן, איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן דער מגד שיעור, און ער האט געגעבן א דרשה דארטן האט ער געזאגט ער האט פארציילט דארטן אז ער איז ארויס געגאנגען אויס פאסטן ווייל מענטשן האבן געזען אז ער גייט ארויס זענען זיי אויך ארויס געגאנגען און בעצם האבן זיי צוליב דעם געקענט שפעטער דאווענען בעסער און ער האט אבער געזאגט אז די גילט די איטס אקעי איטס אקעי באשעפער איז נישט אויפגערעגט אמאל מענטשן טוען אסאך מאל זאכן וואס.

קומט אים אונטער צו דאווענען אדער עפעס א מצוה און ער טוט עס נישט ווייל ער טראכט אה איך בין א בעל עבירה די אייבישטער זאגט אז דאס איז זיי כפירה דאס דאס דאס איז וואס האט איינס מיט די אנדערע אוודאי האסטו האסטו תשובה געטון אוודאי יראת השם איים סארי. דאס באט פון איין זייט יא דאס איז כפירה באט פון די צווייטע זייט דאס אליינס בעצם ווייזט אז ער האט חרטה וואס ער האט געטון. עקזעקטלי. פאר דאס אליינס. דאס אז ווער בין איך?
יא, ווער זעמער אונז טאקע? אונז זעמער סך הכל מענטשן. באט אין די זעלבע צייט וואס אונז זעמער סך הכל מענטשן, ווער היומען ביאינגס. אונז מאכן מיסטעיקס. איינע פון די זאכן וואס קאנפיוזד מענטשן אסאך איז דא ביי געוויסע חסידות און זייער ווייניג, באט בעיקר ביי די ספרדישע גדולים איז געווען אסאך ספרדישע גדולים איז געווען די ענין, ביי איינצעלע חסידות'ן פון היים, איך מיין איך רעד פון ארידזשינעל חסידות'ן ווי מען האט גערעדט די ענין פון תיקון, אז נאך תשובה דארף מען זיין תיקונים, ברסלב איז זייער ביזי מיט תיקונים, דאס הייסט, ווייל עס איז א תיקון דאס, א תיקון פאר יענץ, איך פארשטיי נישט, עס איז זייער קאנפיוזינג, האלטסט מיך אן איין זאגען אז תשובה איז גענוג גוט, נאך צו אין ברסלב פאר די אלע מיני עבירות וואס מען זאגט דארטן תיקון כללי איז גוד טו גאו, אדער גייסט צום רעבינ'ס קאר וואטעווער די, יא יעדער איינער מיט זייער עבודה, עס איז א קודש, זייער קאלער לייט. און מצד שני האט מען איינער דאס א תיקון פאר דעם, האט דארף דאך וואס דארפסט דאך מסכן זיין, איך מיין אז אז אז די בעל התניא רעדט אויך דערפון, באט רוב אנדערע תלמידי בשם האבן נישט גערעדט וועגן תיקונים בכלל, רעדט מען טוס תשובה און דאן, ווערט קיינמאל נישט גערעדט, דארפסט דאך מסכן זיין, לתקן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אדער גלייבסט אז מען קען מקלקל זיין דארפסטו גלייבן אז מסכן, ווער זאגט עס, ס'דא, פארוואס זאל איך גלייבן אז איך, ווערט מיך, כ'האב קיינמאל נישט געטראכט אז איך קען נישט מסכן זיין, כ'דארף נישט פיקסן גארנישט, ס'נישט ווי א קאר, א פיזיקל קאר, איך ברעך אריין דיין קאר, איך קען נישט זאגן סארי שלומי איך האב צוקוועטשט דיין קאר, באצאל די קאר איז צובראכן איך דארף עס גיין פיקסן, ביי די אייבערשטער גייט עס נישט אזוי, עס איז מנודה און מכורה.
עס איז מנודה און מכורה, עס איז א פיזיקעל די עולם העשייה, א פיזיקעל זאך, און און אן עבירה איז דאך נישט קיין פגם בעצם, ס'איז ס'גייט דאך נישט אויף נשמה, ס'גייט דאך ביז נשמה, יא די פינטעלע איד ווערט קיינמאל נישט, סאו. סאו וואס דאס זיין? קען זיין פיין זיין אויף די קבלה עניינים איך ווייס נישט, אבער אבער רוב אנדערע חסידות'ן און ספרים רעדן נישט וועגן די זאכן, און און און ווייל די חפץ חיים האט קיינמאל נישט גערעדט וועגן תיקונים און און און און קיינער פון די גדולי ישראל האבן נישט גערעדט וועגן די זאכן, סאו דאס קאנפיוזט אסאך ווען מ'הערט די דרשות אדער מ'זעט געוויסע פאוסטערס און מ'רעדט וועגן מ'גייט זאגן די זאך ס'איז א תיקון פאר, וואס הייסט א תיקון פאר וואס? ווי ווי איך דארף זיך האבן א תיקון? ס'הייסט ס'איז זייער אינטערסאנט אז אז אין די בעלזע תורות האב איך קיינמאל נישט געזען, בעלז מיין איך אלע מריד מרא מארי איך קען די די געטייפטע ספרים. מרא מאראש מריד מ.
כ'האב ס'אלס בחור שוין געליינט. ס'איז געטייפט ס'איז נישט געשריבן יא? ס'איז נישט געפרינטעד. מען האט שוין תיקונים דארטן. די טשנאבלער ספרים און רוב ספרים שטייט נישט די ווערטער. די גאנצע ספר אויף אותיות דאכט זיך מ'האט גערעדט אביסל וועגן דעם אביסל מער

ביסט אריינגעגאנגען אין די אינדעסטרי פון העלפן מענטשן? יעס. דאס איז נישט בעצם וואס האסט געזאגט ס'איז געווען דיין חלום והא ראיה דיין ערשטע ביזנעס איז געווען א קורטען סטאר. יעס. דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס האסט געטון אלס פאר פרנסה? יא. יא. ביסט געווען אין כולל נאכן חתונה? יא. פאר ווי לאנג? פאר איין יאר האב איך געווען אין כולל. איין יאר, אקעי.
איין יאר אין כולל, כ'האב געדארפט קענען עפארדן מיין רענט, כ'האב געזוכט א דזשאב, כ'האב געטראפן א דזשאב אין א בארא פארק סטאר, ס'פארקויפט ווינדאו שעידס, כ'האב געארבעט דארטן פאר א יאר, און כ'בין ארויסגעגאנגען כ'האב געעפנט א אייגענע, נישט אין בארא פארק, כ'האב נישט געוואלט ס'זאל זיין קאמפעטישן, כ'האב געעפנט די פייוו טאונס, און שפעטער ס'האט זיך מאטעריעלייזט ברוך השם ס'געווען זייער א גרויסע ביזנעס עט די טיים וואטעווער ס'איז אריבער זיינע יו נאו, די סטעידזשעס.
זיינע סטעידזשעס, און שוין ווען כ'האב מיך געגט צו מיר נאך מיין חתונה האב איך צוגעמאכט די ביזנעס, כ'האב נישט געקענט עוסק זיין אין צוויי זאכן אויפאמאל, די גט מיט די וואס איז געווען גאנץ קאמפליקעיטעד, און און און און אויך און אויך האלטן א ביזנעס איז שוין אוממעגליך נאך מיין סאו יענע יאר נאך מיין גט האב איך געארבעט פאר פאר איינעם וואס פלעגט זיין מיין קאסטומער, ס'איז א אנדערע וואנדער שעיד סטאר, און איך האב נאך מיך חתונה געהאט, און סאו פאר איין יאר. לאמיר גיין אביסל צוריק, האסט דיך געטראפן א אינגערמאן אליינס, און ווען יונגעלייט גייען אדורך די פרשה האט מען א זאך וואס הייסט אן איידענטיטי קרייסיס. ביז יעצט וויס איך בין איך געווען א חתן א גאט אינגערמאן, אין די סיסטעם, וואקסט אריין בעסמעדרעש, ער איז אן איידעם ביי אים, ער איז א שוואגער מיט אים, דא ביסטו שוין פלוצלינג נישט קיין איידעם און א האלב פון דיינע שוואגערס פאלן אוועק, ס'איז דא א איידענטיטי קרייסיס. וואס האט דיך געגעבן די כוחות אן א דעי טו דעי בעיסיס, און איך פארשטיי נישט יעדן טאג מסתמא האסטו געהאט די כוחות, צו דו האסט עס נאכאלץ געטון צו נישט איז אירעלעווענט, ביי די טעג וואס דו האסט געהאט האסט געפילט אינקארעדזשמענט און דו האסט געפילט די כוחות צו אויפשטיין און גיין ווייטער? צוויי זאכן, איינס איך האב געהאט ברוך השם זייער זייער גוטע סופארט פון מיין פעמילי, מיינע סיבלינגס און מיינע עלטערן האבן מיך זייער שטארק סופארטעד מיט די געלט און די גאנצע זאך, און

איך זאג נישט איך בין רעב אסאך צער אבער איך ווייס נישט צו איך וויל רעדן צופיל וועגן עס יעצט אבער איך האב נישט געזען מיינע קינדער ס'איז מיר זייער מען רעדט פון די פון די פון די האו יו אווער איך וויל וויסן וויאזוי ביסט אויף ביסט דורך געקומען די טשעלענדזשעס באט איך מיין אז אז מיין גרעסטע מתנה איז געווען אז איך האב שוין אלס בחור געהאט זייער א קלארע השקפה אויף אויף תכלית הבריאה עבודת האדם בעולמו מחשבותו בעולמו און און א געוויסע זייער א שטארקע פאזיטיוו שטארקע חסידישע השקפה האב איך געהאט, סא איך בין געווען באוואפנט ווי מען זאגט, ווייסט א מענטש, מענטש גייט, יא, א מענטש גייט אריין אין די ווילדערנעס ער ווערט פארלוירן אין א וואלד, אויף א טאמער האט ער זיך אן עקוויפמענט, טאקע אליינס אבער העי ער קען מאכן פייער, ער קען קאכן וואסער, ער קען שניידן א בוים, ער קען בויען, ער קען, איך בין אריינגעקומען אין די נסיון מיט מיט מיט מיט זייער גוט עקוויפמענט, און מיין השקפה, מיין אוטלוק.

נישט אז ס'איז נישט געווען נסיונות נאך די חתונה, באט עטליסט די חתונה, די חלק איז נעבעך שוין זייער, איז זייער. ס'איז אלץ גרינגער צו צו האבן א פארטנער וואס מען קען זיך סופארטן איינער אין דעם צווייטן, און ווי איידער אריבערגיין דאס, און ביסט געווען ביסט געווען סינגל פאר סך הכל א יאר, סאו, איך האב געפרעגט די שאלה פון איינע פון די אנדערע אינטערוויוס, וואס ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען יענע אינטערוויו לכאורה גייט ארויסקומען נאכדעם סאו כ'גיי נאכנישט איך וויל נישט ערבאנען איך וויל נישט אוועקנעמען וואס זאגט ער נו יא כ'האב שוין געהערט א האלב פון די דרשה פון דא און שוין געהערט דארטן סאו די די יענע אינגע מאן מיט וועם איך האב אינטערוויוט וואס כ'בין געזעצן מיט אים איז כ'האב אים געפרעגט ער בעצם קיינמאל נישט איבערגעגאנגען א גט ער איז נישט איבערגעגאנגען די טשעלענדש סאו ווען א מענטש גייט אריבער א געוויסע טשעלענדזש, א מענטש האט חס ושלום יענע מעשה, און ער ווערט אינוואלווד אין RCCS צו עני אנדערע ארגענעזעישאן וואס נעמען קער פון מענטשן וואס האבן לא עלינו יענע מעשה, ער קען רילעיטן מיט אים, ער קען, איך איך פארשטיי, איך ווייס וואס דו ביסט אריבערגעגאנגען, ווען ער פרעגט קוועשטענס קען ער ענטפערן,

ס'איז נישט נאר דווקא אין די נושא פון פון יונגעלייט וואס האבן זיך גע'גט. די קאנצעפט וואס דו זאגסט איז אז דו זעסט א איד איז אין פעין, איז אסאך מאל אקעי צו זאגן. א בחור אין ישיבה ער טרעפט א צווייטע בחור איז אביסל ווי מ'זאגט ער איז דאון, ער מאסט בי גאוינג טרו סאמטינג, איטס אקעי אריבער צו גיין צו גאו איטס צו גיין צו א מענטש און זאגן איך ווייס נישט וואס דו גייסט אריבער, דו דארפסט נישט שעירן מיט מיר באט איך זעה דו גייסט אריבער, עניטינג איך קען דא, עניטינג וואס דו ווילסט איך קען דיר טון צו העלפן, צו ס'איז געבן א האג, צו ס'איז געבן א שמייכל, זיך אראפזעצן מיט אים שמועסן, אים דיסטרעקטן, זיין, וואס? אפאר דאלער אויב מ'קען העלפן. וואטעווער ס'איז, יעדער איינער, איך האב געהאט א איד, א מעשה וואס איז, וואס איך האב געהאט אין ארץ ישראל, כ'בין געגאנגען מיט, איך בין געפארן אמאל צום כותל דאווענען, און כ'בין געווען דארט מיט צוויי אידן, איינער איז זייער גרויסן עוסק אין צרכי רפואה, איינער האט אסאך געלט, און זיי האבן געזען א איד ביים כותל שטיין און וויינען, כ'מיין כ'האב דיר שוין אמאל פארציילט, דו האסט שוין געהערט די מעשה אמאל, א איד איז געשטאנען געגאנגען ביים ביי די עסקן דארטן, א איד איז געשטאנען דארטן און געוויינט מיט שטריימלבעקישע בכיות נוראות, און כ'בין געשטאנען דארטן און געווען זיכער דאס ערגסטע וואס מ'קען נאר טראכטן איז געשען פאר א מענטש איז צו אים יעצט געשען, און די צוויי אידן שטייען און מען קוקט לייק עס גייט פאר און די חברה זיי שמועסן זיך זאגט ער קוק אן דו האסט מיט דאקטוירים קאנעקשאנס איך האב געלט לאמיר צו גיין צו דעם מענטש זאגט ער טאמער דארף ער געלט גיי איך אים העלפן טאמער עס עניטינג רפואה וועסטו אים העלפן אדער דען דעט איך ווייס נישט וואס נאך א מענטש זאגט ער טאמער עס איז איינע פון די צוויי זאכן לאמיר אים צו גיין העלפן זיי גייען צו אים קלאפט ער מען זאגט אנטשולדיגט מיר זעהן שוין דא פֿופֿצן מינוט ווי דו שטייסט און וויינסט איך קען מיך מיט דאקטוירים, ער קען, ער האט געלט, זאג מיר וואס דו דארפסט אונז ווילן מיר דיר העלפן, זאגט ער, איך דארף נישט גארנישט, איך האב איין און צוואַנציק קינדער, איך האב נעכטן א חתונה געמאכט מיין יונגסטע קינד, איך האב נישט קיין דאלער חובות, אלע זענען ברוך השם געזונט, אלע האבן זיי קינדער, איך האב אלעס, איך האב, איך שטיי און פשוט איך דאנק דעם באשעפער אז ער האט מיר געגעבן דאס און איך בין גליקליך און צופרידן און איך דאנק, איך שטיי, ס'איז דמעות של שמחה און דאנק. יעדע מאל איך פארצייל די מעשה ווערט די מאמר פון די מעשה און ס'געט מיך טשילס ווייל סאך מאל מענטשן גייען אריבער טשעלענדזשעס אין לעבן און מ'טרעפט זיך אין א פאזישן ווי וויאזוי גיי איך ווייטער פון דא? מ'ווייסט נישט וויאזוי וואס טוה איך ווייטער? וויאזוי שטעל איך מיך אויף? וויאזוי הייב איך מיך אויף און איך גיי ווייטער? און די מענטשן דארפן חיזוק, מענטשן דארפן חיזוק, איך רעד שוין נישט פון דאס אז מען דארף דאנקן, דאנקן איז א שמועס פאר זיך, באט מענטשן און בחורים, מען טרעפט זיך מיט א טשעלענדזש, די בחור אין מיין רום קריכט מיר אויף די נערוון, און דאס איז זיין טשעלענדזש עט די טיים, קענסט נישט זאגן אה עובדיה, עס איז חתונה וועסטו שוין זען, עס איז זיין אין ביזנעס, עס איז זיין אין כולל, וועסט שוין זען וואס הייסט טשעלענדזש, ער ווייסט עס נישט, ער פארשטייט עס נישט. מען דארף קענען געבן א מעסעדזש פאר א א אינגערמאן אז ער אין זיין אין זיין פאזישאן ווי ער שטייט אין זיין לעוועל זאל ער קענען נעמען פון שלומי ערליך חיזוק און זאגן יו נאו וואט ער האט געהאט זיין טשעלענדזשעס אין זיין לעוועל איך האב מיין טשעלענדזשעס ס'איז נישט אז איינס איז מער פון צווייטן איינס איז שווערער פון צווייטן דאס פאר אים יעצט איז שווער פאר מיך אויפצוהייבן הונדערט פֿופֿציק פונט איז גרינגער ווי פאר א צוויי יעריג קינד אויפצוהייבן פֿופֿציק אלא מאי איך בין געוואקסן, מען האט זיך אביסל ווי מען זאגט יעדער איינער זיין לעוועל. וואס האט דיך געהאלפן אין דיין דארקעסט מאמענט, וואס איז געווען די זאך וואס דו האסט געטון, טאמער דו קענסט עס שעירן, און וויפיל דערפון דו קענסט שעירן, וואס האט געזאגט יו נאו וואט, מען גייט זיך אויפשטעלן און מען גייט גיין ווייטער, איים דואינג איט. סאמטינג וואס א מענטש קען זיך ארויסנעמען און זאגן אקעי דאס איז די רעסעפי, דאס איז די אינגרידיענטס, די רעסעפי, די עקזעקט רעסעפי, אויף פיגור, יעדער דארף זיך אויספיגערן פאר זיך אליינס. כ'על דיך זאגן, כ'על דיך זאגן, לאמיר עס אריינלייגן אין א קורצע קלארע, די אייבערשטער האט קלאר, א קלארע וועג. ווען ס'וואלט געווען, איך זאג א פאר מענטשן וואס קומען צו מיר צו צו צו פאר קאונסלינג, און איך זאג זיי, ווען ס'וואלט געווען איין זאך אין די וועלט, איין סקיל, איין פאך, איין איין וואס דו קענסט דיך אויסלערנען אין דיין לעבן, האסט גענוג געלט צו גיין צו איינעם, לערן מיך אויס די איין זאך. כ'האב נאר געלט זיך זאלסט מיך אויסלערנען איין פאך אין מיין לעבן. וואט וואלד דעט בי? וואס וואלט געווען די פאך וואס דו וואלסט געגאנגען ווען איינער זאגט דיך איך גיי דיך צאלן צען סעשאנס ביי שלמה ארליך ער זאל דיך אויסלערנען איין מעידזשער פאך אין דיין לעבן, איין איין סקיל. איי וואלד סעי, ס'דא איין סקיל וואס יעדע מענטש אויף די וועלט דארף קענען, און רוב מענטשן קענען נישט די סקיל, די סקיל איז וויאזוי צו דיעלן ווען מען האט סטרעס. יעדע מענטש אויף די וועלט, פון אדם הראשון ביז היינט, אינקלודינג אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד, יעדע מענטש איז דורך סטרעס, גרעסערע קלענערע, באט מאלטיפל מאלטיפל טיימס אין דער לייף, מאלטיפל לעוועלס אוו סטרעס. זייער ווייניג מענטשן האבן די סקיל ווי אזוי צו לעבן העפי, ווי אזוי צו זיין פראדאקטיוו אין לייף, ווי אזוי צו זיין נאך אלץ קאנעקטעד מיט די אייבערשטער, נאך אלץ זיין ענדזשויען א דאווענען, נאך אלץ ענדזשויען א ווייל דער גאוינג טרו ווערי סטרעספול טיימס אין די לייף, אוודאי איז דא עקסטרים סטרעספול לייף, עקסטרים פעינפול, וואס אפשר דארטן האט מען שוין נאך מער סקיל, באט דער איז אן עווערעדזש מידל ליין וואס רוב מענטשן ארום אונז דא נאט העוו דעט סקיל, און דארט הייבט זיך אן די פראבלעם, סאו איך האב מענטשן וואס קומען און זאגן נאט שלומי טיטש איט טו מי,

איך האב געהאט געוויסע סקילס שוין דעמאלטס אויף געוויסע זאכן, ווייס נישט וויאזוי, וואס, ווען, ווי, באט איי העד סערטען סקילס לוקינג בעק פון אקעי, וואס גייט זיין, יו נאו, ווי גייט קומען א שידוך, מ'האט מיך נישט אזוי שיין בארעדט פון די אנדערע זייט, לאמיר רעדן מיט די לשון נקיה. און איך האב געטראכט א גאנצע יעדע שיכט וועט מיך אונטערקומען וועט מיך אונטערווארפן ווייסט זיך וויאזוי וויאזוי וואס גייט זיין דא, כ'האב געהאט גענוג ריזען זיך צו זארגן, איך בין שוין א טאטע פון דריי קינדער, ווי ווער גייט מיך וועלן מיט דריי קינדער, און און די פשוטע זיכעס וואלט אנגעטראגן אנהייב, איך דארף וואוינען אין וויליאמסבורג איך דארף וואוינען דארטן איך קען נישט, סאו ס'געווען גענוג, און די פעין ארויסקומענדיג פון פון א לאנגע שווערע מערידזש איז אויך, און די גאנצע גט, איך בין ארויסגעקומען א פארבאלטע, סאו אוודאי איז געווען זייער זייער שווער צו זיין סינגעל און אלעס באט איי סטיל העד סאם סקילס, אינטערעסטינג טאקע, איך מיין איך געדענק אז איך האב די עביליטי, איך ווייס נישט צו צו איך האב עס געירשנט פון מיין טאטע, מען האט אסאך זאכן איינמאל די טאטע איז שוין אויסגעארבעט מיט עפעס און די מאמע גייט עס איבער צו די קינדער נאטירליך ווייל זיי זיי זעהן וויאזוי די טאטע מאמע, א קינד וואקסט אויף אין א שטוב ווי יעדע פרייטאג נאכמיטאג גייט כולל מיינט אז די טאטע מאמע קענען נישט הענדלען די סטרעס פון ערב שבת,

מענטשן כאפן נישט אז עגמ. מענטשן כאפן נישט אז די זיין אווער ערב שבת אין געוויסע צייטן וואס מען נעמט עס בירושה פון פון געוויסע דאס איז די זעלבע געוואוינהייט ווי די קומסט אריין אין די קאר טוהסט אן סיט בעלט. קען זיין.
ס'איז די זעלבע געוואוינהייט. ס'איז די זעלבע געוואוינהייט. ווערי גוד. עקזעקטלי. איך געדענק מיין טאטע עליו השלום, גלייכצייטיג לברכה, הי הי אלסא דידנט העוו די איזיעסט לייף און. ער איז אריבערגעגאנגען די קריג? ניין ניין ניין ניין מיין טאטע געווען יונג יא מיין טאטע געווען פֿינף און זיבעציק איז יעצט אוועק א יאר און האלב צוריק סתם מיט פרנסה אנדערע זאכן די רעגולער זאכן פון לייף באט איך קודם כל מיין טאטע געווען א מורא'דיגע מאמין ער געווען ער געלעבט אין אמונה בתוכנו אויף א נישט נארמאלע הויכע לעוועל די גרעסטע דאגות וואס האבן אריבער לעבן מיט ס'איז סתם ער געווען א מודיג אויסגעארבעטער מענטש האט אלץ געלערנט מוסר ספרים און זאכן ער האט געקאכט און האט געהערט טויזענטער שירים פון ר' אביגדור און פון אלע ער האט געקאכט און אלע מינע מוסר ספרים ער איז געווען זייער א ער האט געארבעט אויף זיך א גאנץ לעבן געווען א מודיגע עובד ביי נעיטשער נישט ביי נעיטשער ער איז געווארן אזוי געווען א מודיגע עובד סאו קען זיך ירש פון אים געוויסע זאכן ווידאוט ריעלייזינג אז אז אקעי זאכן גייען יו נאו וואס גייסטו טון יו נאו. באט איך מיין אז אז איך האב פאר סאם האו די אביליטי, איך האב א, נישט אלעמאל, אבער זייער אסאך מאל בין איך עיבל צו זאגן, אקעי, וואט עם איי גאנא דא וויט דעיס, דינסטאג נאכט גיי איך טראכטן, דינסטאג נאכט גיי איך מיך אוועק זעצן, איך גיי רופן דעם און יענעם, דינסטאג נאכט וועל איך זיך אוועק זעצן פאר שעה און איך גיי דיעלן מיט די און די דאגה. סאו איך דענק ווען איך בין יונגער גערט, די ערשטע פאר חדשים האב איך נישט געוואלט הערן פון קיין שדכן, באט שפעטער, איך האב שוין יא געוואלט אנהייבן צו הערן, האב איך איינמאל א וואך געטון אין דעם, און די גאנצע וואך האב איך גארנישט געטון אין דעם, איך האב געהאט א צייט זעץ מיך אוועק, איך מאך די פאר פאון קאלס, כ'האב צוריק געהערט, צוריק גערופן, ס'איז געווען מיין צייט וואס כ'האב עוסק געווען, צו אונטערקומען א שידוך, כ'האב שוין א גאנצע וואך צוריק גערופן געטון, אבער כ'רעד השתדלותווייז, סאו כ'געדענק די סקיל האב איך געהאט, כ'ווייס נישט פון ווי כ'האב עס גענומען, כ'האב גערופן מיין טאטע, כ'ווייס נישט פון ווי, ענד. איז דא א פאסעבעליטי ס'איז אסאך וואס דו האסט דיך אליינס מיט די יארן אויפגעבויט?

האסט מיך איבערגעלאזט, צו רחוק משיוסי וזוועת מעשי, דברי שגותי, דער ווערטער פון מיין געשריי, אלקי עקרי יומם ולילה, איך קאל דיך טאג און נאכט דו ענטפערסט מיר נישט, די צוויי פסוקים שפעטער, וכה באתך אבוס עיני באתך ואל תפתי' עמו, ס'איז דער זעלבער קאפיטל. מ'דארף זיין עכט. און איך מיין אז אזוי זאל זיין רילעישאנשיפ אויך, שטעל דיך פאר א מענטש האט חתונה, און ער קען נישט זאגן פאר זיין ווייב, אדער זי קען נישט זאגן פאר איר מאן די זאך וואס באדערט זי,

יא די די עפסאד די די געב א קוק אריין א שטיק אויף די בת עין, די בת עין זאגט אין אין סוכות ער ברענגט דארטן פארכט איך מיך עמפרי אז ער זאגט אז א כפרת ה כפרת ה כ ס'שטייט דא בלשון כפרה אויף סוכות.

א מורא'דיגע שטיק על שטח אלס נישט דא פאראן צו מיר, און ער זאגט דארטן אז די אייבערשטער זאגט אים סארי מיין טייערע קינדערלעך אז איך האב דיך אזויפיל מיטגעמאכט און וועגן דעם טאקע פירסטו דיך שוין ווי עס דארף צו זיין, ווען איך וואלט דיך געגעבן פרנסה און אלע זאכן וואלסטו דיך אסאך בעסער אויפגעפירט. ס'הייסט עס איז אזוי עכט אידישקייט, אזוי עכט, ס'איז עכט, ס'איז עכט פון ביידע זייטן. ס'דא א קאנעקשאן, א קאנעקשאן איז א זאך וואס גייט אהין און צוריק. ס'איז אזאן עכט, ס'איז אזאן עכט, א מענטש האט טענות אויף דיך, אפילו דו ווייסט עס, דו וועלידעיטסט יענעם, דו זאגסט יענעם העלא, ס'איז, דו ביסט גערעכט, ס'איז, אידישקייט דארף זיין עכט, און איך מיין אז מ'האט, דאס איז א חלק פון די השקפה וואס איך רעד וועגן, אז מ'האט א אמת'דיגע, ברסלב האט ארויסגעברענגט שטארק די ענין פון דאס באדערט, ס'איז א ביוטיפול זאך, ס'איז א מוטיגע זאך. כ'האלט עס נישט קיין ברסלב'ע זאך, די באשעמטע האט זיך שוין געטון עס באדערט זיך אלעס אויך, זיי ברענגען עס ארויס אויך, עס קומט זיך זיי די קרעדיט, ס'איז מענטשן מיינען אז דווקא מאכן עס באדערט עס איז דווקא נאר נאוואלדע נאר שרייען, וואטעווער יעדער זיין אופן איז אויך א גוטע זאך, אבער. זיך אוועק זעצן פארן דאווענען, א בחור אין ישיבה צו איין געמיינעם בית מדרש, מ'זעצט זיך אוועק דריי מינוט פארן דאווענען, מ'זעצט זיך אראפ און.

די אידן זענען ארויס פון מצרים, מ'איז אריין אין א וויסטעניש, מ'איז געווען א שטאט, מ'האט זיך געבויט פיסא וראמסע, ס'איז געווען א סיטי, א גאנצע שטאט, א, מ'איז אריין פיר ווענט, גארנישט, גארנישט דא אצ ע, דאס געווען די די ענני הכבוד, און אידן זענען געגאנגען, מ'האט געמאכט התבודדות צוזאמען גאנץ כלל ישראל, און מיט דעם האט מען זוכה געווען צו קבלת התורה, מ'האט געמאכט התבודדות צוזאמען, מ'איז זיך מתבודד מיינט אליינס, מען האט זיך מתבודד געווען צוזאמען, אונז זעמיר אלע אליינס נאר דיפענדענט אויף דיך אייבערשטער, קיינער פון אונז רעדט זיך נישט איין אז מעשה ידי איז גארנישט, כח ועוצם ידי גארנישט, אונז זעמיר דא, און די תורה איז נישט זכות, יא און די תורה איז, סאו דאס איז די זאך, מען האט אייביג געגעבן די תורה אין די מדבר, ווייל דארט איז טאטאל התבודדות. שטעל דיך פאר א גאנצע קהילה צוזאמען, אדער ס'איז געהאט א מנין צוזאמען איך געווען ביי רבי כ'ווייס נישט ביי דער וויזניצער רב סקייעווער א פאר יאר צוריק מיט א גאנצע גרופ פון עלטערן וואס זענען געווען די זעלבע פארשוין וואס שטייט ביי די, ס'איז געווען אז באדערט דאס צוזאמען, יעדער האט געוויינט און געזינגען און געדאווענט און געבעטן די זכותים באדיטשען רוב פאר זיי.
כאיש אחד בלב אחד.
דאס איז עס באדעט עס באדעט עס נישט נאר דווקא אליינס. דאס הייסט אז מען מאכט עס באדעט עס מען דארף מתבונן עס זיך מתבונן זיין דעמאלס דארף מען טון אליינס. מען דארף אליינס זיך אריינקלערן לייק ווי שטיי איך אויף די וועלט וואס איז מיין רילעישאן מיט די אייבערשטער וויאזוי קען איך עס אימפראוון.

צוגעהערט דאס באדערניש, מען האט זיך מתבודד געווען צוזאמען און געזינגען די זעלבע טאן, די זעלבע ניגון, די זעלבע ווערטער, פאר מלך מלכי המלכים, אונז אלע צוזאמען, ס'איז אזא התבודדות געווען.
Wow. סאו מ'האט אביסל געקאווערט, און עגעין ווען איך זאג אביסל געקאווערט רעד איך מ'האט געקאווערט דא ממש איין פראצענט פון די לעבן פון א מענטש וואס איז אריבערגעגאנגען מיט טשעלענדזשעס, און איך רעד פון טשעלענדזשעס רעד איך פון וואס ס'איז געווען אפן, וואס אנדערע האבן געקענט מיטהאלטן, אנדערע האבן געקענט זען, ס'האט געקענט דיך, האסט געהאט אין אנדערע ווערטער, לאמיר עס מ'זאגט לייגן אויף ווי מ'זאגט אפענערהייט, יו העד אלל די, האסט געהאט אלע עקסקיוסעס צו זאגן איך געב אויף, האסט געהאט עקסקיוסעס. האסט עס נישט געטון ווייל דו האסט געהאלטן, האסט געהאט די די די כלים פון אלס בחור און די די די וואס א חסידישע בחור דארף צו האבן די די כלים. און איך וויל געבן די מתנה פאר יעדעם איינעם, איך וויל געבן די מתנה, די בעל שם טוב האט האט האט יעדער איינער דארף די, און און ס'דא מענטשן וואס קנעקט נישט צו ספרי חסידות, אדער צו די, עס קען זיין נאך השקפות, ס'דא מענטשן וואס קאכן אין מכתב אליהו, מענטשן וואס קאכן אין רבי אביגדור מילער, ס'איז פערפעקט, נעם איין. איין סיסטעם, אויף א קאמפליט סיסטעם וואס רעדט צו דיך לעבענדע. לעבן דעם און דארט גייסטו טרעפן. און דאס האט ער געגעבן דיין גאנצע סעט, ווייל השקפה איז א סעט, ס'איז איין זאך שטימט מיטן צווייטן, ס'איז זייער אנגעהאנגען, און און לעב מיט דעם, קאך אין דעם, וואס זען אפי' זעצן די תלמוד, ווער אפי' זעצט די תלמוד, וואס לערן א א רב צדוק תלמוד, ווייסעך אידן קאכן אין רב צדוק, האסט געהערט דאך אסאך, רב צדוק איז א רבי די מאה שלח, די איז אויך א חדר פאר זיך, א גאנצע

און ס'קען זיך, ס'איז נישט סותר, אבער ס'קען זיין, היינט האט ער נאך געזאגט א ווארט פון די פון די גערער רעבעס, מארגן זאגט ער נאך א ווארט פון סלאנימער רעבעס, און און ס'איז נישט פונקטליך אנגעליינט, איך באמערק אסאך מאל, אפילו א מענטש באמערקט עס נישט אבער אין זיך האט ער אביסל א נישט קלארקייט, און און רוב עמך מענטשן וואס זענען נישט קיין בעלי השקפות קאכן נישט אין אלע מינע עניינים, ביסט א וויזשניצער לערן אלע וויזשניצע ספרים, וויזשניץ האט אזויפיל א הייגעלע ספרים.

אין מאנסי רב שלעזינגער, סעלאדאוויטש שלעזינגער, הרב הגאון הרב הצדיק רבי סעלאדאוויטש שלעזינגער, ער איז זייער שטארק א חתם סופר סטייל השקפה פראם העד טו טאו, זייער זייער שטארק, איז אפאר מאל א אייניקל, זיין השקפה איז סאו חתם סופר'דיג, זייער אסאך, כ'קען זיך נישט אריין, האט א געוויסע ביוטיפול וועג וויאזוי ער, דאס צו הערן אנדערע שירים אויף תפילות איז אביסל,

די הפכבה והפכבה דקילבא. איך האב געשרים די גאנצע גערער סעט ס'איז קנעקטעד. האסט קאצק אריין ארויס אביסל יא קענען אביסל נישט איך וואלט נישט סאדזשעסטעד יעדער איינער זאל לערנען קאצק צו מען זאל קענען הענדלען קאצק. אידישקייט איז גארדזשעס ס'האט אזויפיל קאלערס חסידות אליינס נאך איז דא די ליטווישע ספרים דא איז אזויפיל אנדערע וואלט די ליטווישע ס'איז נעם נעם א גדול בתורה וועם דו פאלאוסט נאר דו ביסט נישט קיין גרויסע לערנער הערסט אויס ר' מיינעך בידערמאן? הער אויס ר' מיינעך בידערמאן. עס איז גענוג גענאך צו לערנען פון אים און הערן פון אים. ער האט זיין סטייל וואס ער האט צוזאמגעשטעלט און ער פאר מיט עס. טעיק איט קאך ווי לייך. נישט קיין סתירה אמאל צו כאפן ווען די עפעס א מען הערט א גוט ווארט צו וואס געזונטערהייט אט אט. עס איז קאנפיוזינג.
עס קען זיין זייער קאנפיוזינג. כ'קען נישט יעצט ארויספוינטן אלעס. ס'איז זייער קאנפיוזינג. ס'קען זיין זייער קאנפיוזינג.

סאו דאס דאס האמיר געטרייט דא צו טון, איך בין איך בין מעסמערייזד און און און און איך בין זייער ווי מ'זאגט איך איך ווייס אפילו נישט וויאזוי פראפערלי עס צו זאגן באט איי עם איך בין אין א אין קיינד אוו לייק wow ווי א א מענטש רעקאגנייזן און און סעלף רעקאגנישן איז זייער א וויכטיגע זאך, א מענטש דארף גלייבן אז איך בין דא אויף די וועלט, באשעפער האט מיך אהער געשיקט, איך האב א תכלית, און ווען איך זאל ווען נישט האבן די תכלית וואלט איך נישט געווען דא, די באשעפער דארף מיך האבן, און אפילו דאס וואס איך רעד מיך איין, אפילו ווען איך בין אין א צייט וואס איך האב געטון, איך בין דורכגעפאלן מיט, איך בין אויפגעשטאנען, איך האב נישט געדאווענט זמן תפילה, דו שטייסט אויף, א בחור וועקט זיך, מענטשן, איך זאג נישט מ'זאל זיך נישט אויפוועקן יעצט ערב אזייגער, באט אמאל א בחור האט זיך אויפגעוועקט, ער האט זיך אויפגעוועקט שפעט און ער קומט אריין אין בית מדרש, דאווען נאך אלץ מיט דעם זעלבן געשמאק, אפילו דו האסט פארפאסט זמן קרישמע, אפילו דו האסט פארפאסט זמן תפילה, ס'מיינט נישט גארנישט, די דאווענען, די דאווענען מיט די זמן תפילה, ווען די דאווענען איז אין, וויטין די סקאופ אוו די זמן תפילה, איז עס, אזוי דארף עס צו זיין, באט אמאל אמאל ס'איז געשען בשוגג, ביסט אויפגעשטאנען שפעט, די דאווענען זאל נאך אלץ זיין מיט א געשמאק. און פון צווייטער זייט ווען דו זעסט איינער דאווענען עלף אזייגער ניט צופייערסט דיך פון דאווענען, אה וואס צופייערסט דיך עלף אזייגער צופייערסט דיך, יא ווייל איך דאווען יעצט, וואס א חילוק וויפיל אזייגער ס'איז, איך יעצט דאווען איך. דאס איז וואס איך נעם ארויס פון פון פון דיר פון די גאנצע שמועס אז נישט קיין חילוק וואס דו ביסט דעריבער געגאנגען, רחמנא ליבא בעיר, אויב ס'דארף אונזער הארץ

ביי חסידות אינדערהיים וועט מען נישט אזוי, היינט איז זייער ישיבה אלע, ס'איז גוט ס'איז וויכטיג אבער די אייבערשטער וויל א מענטש זאל טראכטען פון אים א גאנצע טאג און זיין מקום דאס זיבעציג אכציג יאר אויף דער וועלט די עיקר תכלית הבריאה דורך ווען משיח וועט צוריק קומען אויף דער וועלט איז צוריק ווערן עולם הבא אויף דער וועלט וואט עולם הבא ס'קומט אויף דער וועלט אבער ביז העולם הבא איז עס עולם עולם העליון מען גייט ארויף דארטן און דארט באקומט מען אלע שכר דארט דארט איטס אויף די אפאר יאר. רחמנא לבביה, ער וויל דיין הארץ. ער וויל די הארץ.
סאו, איך, איך טראכט יעצט אזוי צו מיר, איך האב ארויסגענומען פון דעם, אונז זיצן מיר שוין יעצט דא דזשאסט א ליטל ביט אווער ען אוער, אונז דארפן נישט, מ'זאגט מיר ראנינג אוט אוו טיים, איך האב ארויסגענומען פון דא מורי, איך בין זייער, איך בין זייער אינספייערד געווארן, איך קען דיך שוין פאר אסאך יארן און כ'האב דיך, כ'האב עס קיינמאל נישט אנגעקוקט אויף אזא וועג, אז די הארץ דארף נאך אלעמאל בלייבן דארטן, דאס וואס איז ביסט דורכגעפאלן, דאס וואס ביסט אריבערגעגאנגען די טשעלענדזש, איז טאקע א טשעלענדזש, מען נעמט עס נישט אוועק, באט בלייב דיך, דאונט לוז יור איידענטיטי דזשאסט ביקאוז יור גאוינג טרו א טשעלענדזש, דאס איז וואס איך בין אינספייערד געווארן, איך טראכט יעצט אן איידיע, איך וויל מאכן א האטליין א נומבער, ווי א בחור אדער א אינגערמאן אדער עניבאדי קען אריינרופן און זאגן וואס ער איז געווארן אינספייערד פון די פון די זאך, כ'האב נאכנישט די פאון נומבער כ'גיי נישט געבן דיין דיין דיין סעלפאון נומבער לייג איך נישט ארויף דא, באט כ'גיי עס כ'גיי מעטשען ס'עט זיין צו די ווידעא גייט זיין כ'האב נישט ליב צו עדיטן קיין ווידעאס כ'האב ליב ארויפצולייגן אנעדיטעד א שעה צייט וועסט מען זאגט מענטשן זעהן דאס איז ריעל דאס איז נישט נישט געטעמפערט, כ'גיי צולייגן אין די ענדע די ווידעא גיי איך צולייגן א פאון נומבער מ'גייט קריעטן א פאון נומבער ווי א בחור קען אריינרופן

באט אז אז א מענטש וועט מיר שיקען א שאלה מיט השקפה יא איך פרוביר מיר דאס צוריק צו צו צו צו צו ס'איז א שאלה צו אדער ס'איז אפילו ס'איז זאגן וואס ער איז וואס ער דאס ס'געט דיר חיזוק א מענטש הערט איך האב איך האב גערעדט אויף א ווידיאו פאר א שעה צייט און א מענטש איז אינספייערד געווארן פון דעם ס'האט איינעם געגעבן חיזוק ס'איז א זאך וואס געט דיר חיזוק צו קענען גיין אנגיין יו נאו וואט איך בין דאך דא צו העלפן מענטשן און ס'האט מיר עס געהאלפן סאו אין די נאמען פון אלע די צוהערערס וויל איך דיך זאגן שכוח פאר נעמען די צייט, פאר מיר פערזענדליך איז עס א גרויסע כבוד און ס'איז א גרויסע חיזוק צו גיין ווייטער, און איך האף מ'וועט די אייבערשטער העלפן מ'זאל זיך קענען טרעפן אויף שמחות, און עס וואס א ריעל אנער און א פריוולידזש. טענק יו, זיך זוכה זיין צו משיח.